هۆکاری کێشەکان باس بکەین نەک مافەکان بۆیە مافەکان نیان توانیوە ماڵەکان دەروونەکان ئاسوودە بکەن و خێزانەکان سەقام گیر بکەن بۆیشە دائمن بەشان و باڵی پلاستەرەکان ئەڵێ کە بەداخەوە من زۆر زارقم لەو شتابێتەوە ئەلم بەداخەوە دەستیانە خستە سەر یاخود باسی ئەم جەبهیانە کرد ئەم جەبهە لە نێوان خێزانەکان وەکو ئەڵمان ئەڵێ ئونتا یەدە داخ گتس ئاینە ئاخ لەژێر هەموو سەقفێکە ئاخێکێ ئۆفێکێ با باسی ئاخ ئۆفەکە بکەین پلاستەرەکە دوایە کە دەرمانی من تیمار ناکات ئێستا وەرە تو ئافرەتێک لە بەسڕ کێشەیە تو بینە کوردستان لە کوردستان کێشە بیبە شاتەی لە بەسڕای ئەخر باشە ئەم ئافرەتە لە کوردستانە لە هەولێرە لە سلێمان لەدایک بۆ بیبە بەسڕایە فەقیر ئاسوودە نابێت ئیتر خاکەکەی گۆڕایە ئاوکەی گۆڕ بزە چی پێکرێتن ئەو مافانە زۆر زۆر زۆر کێشەیەکی خێزانی دروستە بێت پۆلیس دێت ئەیگرێتن و ئەیباتە لە شەرق ئەیباتە غەرب لە غەر ئەیباتە شەرق تەواوبرا نە کەس و نە یادگارەکانی قوتابخانە نە مامۆستایەکان کەس نبینێتەوە تەواوبرا ئەو ئافرەتە بزر بتوشی نەخۆش نفسیە بێت دوای خۆیە کوژێت خۆش ڕژە خۆش کوشتن سەدە لە هەموو پ دوو دقیقەیەکە لە ئەڵمانیا کەسی خۆیە کوژێت ئێخر باشە ئەمێ بۆ باسی پلاستەرەکەن پلاسەری پەمبەمان هەیە بۆ ئافرەت پلاسەری شینمان هەیە بۆ پیا بابەجان باسی مافەکان مەکە ئەو مافە هیچی دەستە بەر نەکردووە و ڕێژەکانی زیاتر کردووە کێشەکانی زیاتر کردووە نەک کێشەکانی حلکرد بێت ئامارەکانش مەوجودن بەڵێ بە زۆر کەزاگای لەوە نییە بەداخەوە دەست خۆش بێ ئەگەر دوو کەس بس دوو مهندیس یەکە مهندیس و مهندیسێک و مەحامی مەحامیەکە یاخود هەر کەسێک هەر کارمەندێک ژن و پیاوێکە بچی ئیش بکاتن ئافرەت سەتا بیستی کەمتر وەرەگرێت یعنی وەرە چەندین جار لەگەڵ ئەو ئافرەتانە با بڵێن ئەوان کار بەدەستن قسەم کردووە وتیتم باشە بۆچی ئافرەت کەمتر وەرەگرێ وتی واللە ئەمە جێگای مشتومڕ ئەبێ لە پەرلەمانە قسەی لەسەر بکرێتەوە باشە خە تا ئێستا قسەی لەسەر نەکراوە معقولە دوو کەس بچن ئیش بکەن ئافرەتەکە سەتا بیست وەربگرێت لە کاتێکە مەسرەفی ئافرەت زۆر زۆر زیاتر لە مەسرەفی پیاوەکەی چونکە ئافرەت کاتێت بۆ بۆ سەر ئیشە زیاتر بە ئەبێت زانتایەکە لەگەڵ پێڵاوکەی تەنسیق بێت تەنسیقی لەگە تۆقەکەی تەنسیق بێت قژەکەی ڕەنگەکەی نینۆکەکەی هەمووی بتەنسیق بێت بەس بەشی مەسرەفی سەرکارەکەی ناکات ئەو پارێکە وەرەگرێت بۆیشە بینی کێشە خێزانەکان زۆر یخود پیا ژنەکە ئەگەر بەیانی دەستی لە شتێکە گیر بوو قەت ئامادە نییە کەسێک بکاتە بە شەریکی ئەو پارەیە کە دەستی کەوتووە کە بە ڕەنجی شانی خۆی بە ڕزیلێکی زۆر دابینی کردووە بۆیشە ئامادە نییە هەسەگیری بکات پیاوی بکات بە شەریکی حیاتی خۆیە بۆیشە بەداخەوە ئەمە یەکێکە لەو خاڵانێک کە بەڕاستی زۆر کەس درک بۆ ناکات بۆ ئافرەتان کەمتر وەرەگرن لە پیاوان لکە هەموو ئەڵمانیاش ئەزانێت لازم لە وڵاتەکان تیشە بە هەمان شێوە وایە لە کاتێکە یەک ئیشەکەن

کان دایک بوی دەتۆ. دەستکانت خۆش بەڕاستی ئەمە پرسیارەکی گرنگ بوو زۆر کە لەوانەیە بە خۆم لەبیرم چووبایە ئاماژەی پێ بکەم واللهی زوڵمێکی زۆر گەورە ئەکەین بەش بە حاڵی خۆم کە توێژینەوە ئەکەم قەت لە ڕووم نایە بڵێم ئەو ئافرەتانە لەش فرۆشن لەوانەیە زۆربەی خەڵک پێیان سیر بێت کە باسم کرد ئافرەت لە ڕووی سروشتی خۆیەوە حەز بەو دەست بەدەستێ ناکات لە ڕووی جەستەیشەوە جەستەیشەوە تحملی ئەوە ناکات ڕۆژانە بیست پیاو بەڕێ بکات ئەبێ لایەنی کەم ئەو پیاو ئەو ئافرەتە دە هەتا بیست ئافرەت پیاو بەڕێ بکات کە هیچ کەسێکمان ئامادە نینە ئەگەر حەمامێکمان هەبێت ڕۆژانە دە نەفەر بێ بکە بڵێ خۆم خۆم ئەشەم حەمامێ با بەژڵ حەمامەکەمان خراپە بێت کە لە ئاسن و گاسن پێک هاتووە ئەد باشە چ ئافرەتێک هەیە کە لە گۆشتێکی ناسک پێک هاتووە تحملی 20 پیاو بکە ڕۆژانە کە بە کەیفی خۆیان شتی لەگەڵا بکەن لە کاتێک کە گۆشتێکی ناسکە ئەم ئافرەتانە وەڵاهی لەشفرۆش نین وەڵاهی مافیا زۆر بە ئاشکرا لەبەر چاوی حکومەتەکان و پەزیر و وەزیرەکانەوە مامەڵەیان پێواکرێت ئەهێندرێن لە ڕۆمانیا لە بولغاریا لە لە لیتوانیا لە وڵاتە ئەهێندرێت بەشێکیشی سەتا 25 تقریبن لە ئەڵمانەکانیشە باماشێ و ئاهێندرێت لەشفرۆشیان پێواکرێت هەندێکیان بەخۆشی یعنی بە بە هەڵخەڵەتاندن وهەندێکیشیان بە ناچاری بە مافیاکان یەعنی هەر وە هەر سەنتەرێک ئەگری ئەگەر لە هامبۆرگ ئەگری لە لە کیل لە هەنۆڤەر لە لە دوسیلدۆرف لە ئەوانە هەر سەنتەرێک کۆمەڵێک مافیا دەستی گرتووە بەسەر ئەم دیسکۆیانە ئافرەتیان بۆ دێت ئەم مافیانەش یەکترە ناسن ئەو ئافرەت ئەدا بەو ئافرەت ئەو ئافرەت ئەدا بەو ئافرەت ئەو ئافرەتانەش هەر هەمووی لەشفرۆشیان پێوە ئەکرێت لەگەڵ ئەوەشە ئەم ئافرەتانە ڕۆژانە حەشیش و دەرمانیان پێ ئەدرێت بۆی کە سەرخۆش بن سڕ بن بۆی تحمل بکەن باشە کە هیچیان ئاگان لە خۆیان نییە بۆی ئەو سڕبوونەوە ئیتر بەرگی بەرگە بگرێ و نەگری ئەوەیە ئەبێت تەماحیش دەبێ خۆشیش چێش بدەن بە مشتریەکانیان ئەگەر مشتێکە گلەی بکە لای مافیایەکە کە لە دەرەوە وەستاوە ئەوە بێگومان تا بەیانی لە دەرەوە لە غاباتەکان ئەیانبەستنەوە، زۆریشیان لێدەن یان ئەیانکوژن. هەر چەند مانجێک لەبەر لە ئێستاکە لە جەریدە بڵاوبووە، پیاوێکی چل و دوو ساڵان لێ ئاشکرا بوو کە پیاوێکی کە ئافرەتێکی کوشتووە کە چونە ماڵەکەی لە ژێر سەخفی خانۆکەیە لەوێش ئێسک و پرێسشی ئافرەتێکیان دۆزیوە، تا ئێستا نازانم ئافرەتە کێ بووە، ئافرەتێکیشی کوشتووە لە نێو خانەکەی خۆیدا شاردوتیەوە، باشە ئەمە دوو ئافرەت تاخۆ چەند کەی کوشتبێت. لەو ڕۆژانەشدا لەو ڕۆژان تقریبان ئەو سەلمان جێگە بێت تقریبان لێچێک لە شارەکانە لەو شارێکە لێیمە ناوی مافیایەکە لێدرابوو ڕیز مافیایەکە نووسرا بوو بە گەورەی هێر فڵان ڕێگری ئەکات لەوەی کە بازرگانی بە ئافرەت بکرێت واللهی وباللهی پێچەوانەکەی ڕاستە ئەم ئافرەتە خۆی ئەم پیاوە یەکی لەو مافیانەیە کە بازرگانی بە ئافرەتان نەکات بەڵام لە ترسی ئەوەی کە ئەزانم ڕۆژنامە بینای ڕۆژنامەکە لە بەرامبەر دیسکوێکانە ئەگەر ئەم ڕۆژنامە نووسە ئەم درێ نەکات لە بەیانی زووتر نییە ئەم کابراە کوژراوە مافیایەکان ئەکوژن هەر باش بزانە با ئەو ئەوان ئەو ساق ماتۆڕەکان کە بینی هێلێکەکیان لە بەردایە و تەبغیان لە پشتەوە من لۆس ئەنجلیس و ئەو ئەو جەماعەتانە ئەوانە چۆن ئەبی بە ئەندا مرۆڤ چۆن ئەبێت ئەندام لەو جێگایانە ئەبێ نەفرێک بکوژێت پارچە پارچەی بکات هینج ئەبی بە ئەندام ئەگەدار بە چەند ساق ماتۆڕێکانە کە ئەوان مافیایەکانن کە بازرگانی ئەەکەن بەو ئافرەتانە ئەو ئافرەتانە دێنن لە وڵاتانە کە باس کرد لە ناو خۆش ناو ئەڵمانە ستا 25 تەقیمە لە خۆیانن ئێ ناشتوان واللهی ئەم ئافرەتان ئەوانەی کە توانیوێتی هەڵێن ئەگە کە مقابلیان لەگەڵ کرێت لەگە سێبەرەکانە مقابلا کرێت یعنی ئەترسێن لە پشتەوەش تەسویر بکرێت ئەڵێ نۆک بناسرێنەوە چووکڵێ ئەزانی کە دەستی مافیاکان چەندە زۆر لە نەوڵ لە نێو شارەکاندا یەکتیش ئەناسن لێ فلان هەڵاتوە ئاگادار بن یاخود ئەگەر ئەم ئافرەتە ڕۆمانی بێ یاخود بڵغاری بێ ئەو مافیای کە لەوێن دەرەدایە منداڵەکانی یاخود خزمەکانی ئەوان وەکو بارمتە لە لای ئەواندانە ئەگەر بێت ئەم ئافرەتە لە ئاڵمانیا هەڵبێت ئەو لەوێن دەری کەسکارەکەی کوژراوە بۆ لە ناچاری ئەم ئافرەتە ئەبێت تام و چێش بدا بە پیاوەکانە ئەبێت دڵی مافیایەکە ڕازی بکە نابێ هەڵێت و داماوەکانی خۆشمان بە شانازیە باسیەکەنگا کە لە وڵاتانە ئازادیە ئافرەت بخۆی لە شرۆشیەکە دیان ئەچیت بۆ مزگەوتە کەس داڵێ ماڵ دەچێت ناسان ئەم داماوانە واللهی لەشفرۆش نین لەشفرۆشیان پێ ئەکرێت وەڵاهی ئەم ئافرەتانە تەحەمولیان تەحەمول ناکەن خۆی مە خۆمان مرۆڤین تەحەمول ناکەن ئەمانە بە دەرمان و بە مادە بێهۆشکەرەکان بێهۆشەکرێن بۆی کە تەحەمول بکەن جگە لەوەشە خەڵکانێکی زۆر ئەسنایان کوژن یعنی هەتا چەندین زار پیشانی داوە ئەو کەسانی کە وەکو مشتری چوونەتە لایەن دەرمانێکیان پێداوان ناو شربەتەکەیە دەرمانە پێداوان کوشتویان و بەزیان هێشتونە بۆ؟ چونکە کۆمەڵگا ڕقی لەوانەیە، ئەڵێ ئەمانە لەشفرۆشییەکەن و کۆمەڵگا بەرەو هەڵدێر ئەبەن، لە کاتێکا ئەم ئەم ئافرەتە لە هەر لە هەردوو لایەنەوە قوربانییە، هەم لەلایەن مافیایەکەوە زەختی لەسەرە، هەم لەلایەن موشتەرییەکانیشەوە زەختی لەسەرە کە قسەیان پێ ڵێن و ئەشیان کوژن، لێرەدا ئەبینی بە ناوی دیموکراتی و ئازادی و مافی مرۆڤیشەوە، مافی ئافرەتەوە لە شاشی تەلەڤزیۆنەکان نیشان ئەدرێن کە ئەمانە ئازادن و چی لە بەرەکەن و چی ئەخۆن و چی لە ئەڵێنوانە ئازان لە کاتێکە وەڵی قوربانی دەستی قوربانی یەکەمی دەستی ئەم سیستەمە ئافرەتە داماوەکانن کە بەداخەوە کە باسم کرد کاڵا بێبەهاکان پێیان بە بەها ئەکرێت لە هەمان کاتدا لەشفرۆشیان پێ ئەکرێت وەکو کارتێکی فشاری سیاسی بەکاریان دێنن و مافیایەکان پارەی زۆران پێ پەیداکەن لەولاش و حکوومەتیش زەربێکی زۆر وەرەگرێت لە ئەنجامی ئەو هەموو بەدڕەوشتێک کە نزیکەی 200 هزار کەس لەو جێگانە ئیشەکەن وەکو بەڕسمی کە ئیش بکەن نزیکەی 200 هزار کەس لەو پوفانەی باڵمای پێلەن پوف لەو جێگانە ئیشەکەن لەو کارخانانە کە ئەمان هەموو زەریبە ئەدەن بە حکومت بۆی حکومەتیش ئەزانی کە ئەمانە دەست بەدەستیان پێکرێتن و و بازرگانیان پێوە ئەکرێت بۆشە ئافرەتان چەندی جا ڕژانە پێش پەرلەمانی ئەڵمانیا مزارڕیان کرد خۆپشاندانیان کردیان بەسە بیتر بۆ بازرگانیکردن بە ئافرەتان لە ئەوڕوپایە بەتایبەتی لە ئەڵمانیا چووکە لە ئەڵمانیا لە 2002 دا بە ڕەسمی کرا کە ئەم بازارانە هەبێت لە وڵاتکان کە دیسکۆ ئەوانە هەنە بەڵام لەشفرۆشی بە ڕسمی کەمتر هەیە بۆیشا بینی بە ڕەشپۆشیەوە بەجلی ڕەشەوە لە بەردەم پەرلەمانی ئەڵمانیا خۆپشاندانیان کە بەڵام وەڵامیان چێ وەڵامیان دنەوە حکومەت قازانجەکە و مافیەکانیش قازانجەکەن و لەولاشەوە بۆ سەرنج ڕاکێشانی گەشتیارانیش بازاڕێکی باشە لەولاشەوە ئافرەت ئەبێتە قوربانی نابێتە قوربانی ئەڵێ فیننار ئەن ئەمە ئەمە قسەکەیتیان و کەسی بەهانیان نایەت لەولاشەوە لەسەر شاشە تەلەڤزیۆنەکانە بە جوانترین شێوە نیشان ئەدەن کە ئەمانە ئازادن واللهی ئەم وێنانێک کە بڵاو بنەوە بە دڕەوشتەکان ئاگادار بن جگە لەوەی کە گوناحیان ئەگاتێ ئەو کەسانەی کە سەیری ئەم ئافرەتان ئەکەن کە لە فلیمە پۆڕنەکان با بڵێین یان یان وێنەکانیان و ئەگەر ئیمانیشان نییە با مرۆڤایەتی بەکار بێن سەیریان نەکەن چونکە ئەم ئافرەتانە لەشفرۆشیان پێ واکرێت بازارن پێ گەرمەکرێت فلیمیان پێ بڵاوکرێتەوە وێنەیان ئەگیرێت واللهی سەتان نۆت و نۆ لە دەیان نۆی بەخۆشی خۆی نایکات بۆ ئەم مەبەستەش یەک نمونەت بۆ دینمەوە ئەگەر کاتەکە زۆر نەگرین ئافرەتەکەی بە ناوی لویزا میولە کە ئەمە ئافرەتە بە خۆشی خۆی لە تەمەنی هەژدە ساڵی کچۆڵەیەکی جوانی ئەڵمانیا بوو لە تەمەنی هەژدە ساڵی کە لە ڕووی یاساییەوە بۆی هەبوو کە لەش فرۆشی بکات هەتا تەمەنی 20 ساڵی کاتێک کە پارەی پێویست بووە لەش فرۆشی کردووە تەنها دوو ساڵ تەحملی کردووە لە کاتێکە بە ئازادی خۆی بەخۆشی خۆی ئەم کارە کردووە بۆ پارە لە دوای ئەم دوو ساڵێ تووشی نەخۆشی نفسی بووە کتێبەکەش یە کتێبەکی دانە بە ناوی نێمە میش چالە میش چەشتۆرە میش یعنی بم بە و پارەم بدێ و لە ناوم ببە کتێبەکەی بەنای ئەو کتێبەکی ڕەشە ئەمە عینوانی کتێبەکەیتی باسیەوە کات کە ئەڵێ من توشی نەخۆشی نەفسی بووم و ئێستا ڕقم لە هەموو پیاوێکە بە خۆشی خۆشم کردومە نەک بە ئیجباری بۆیش ئەڵێ تەحملم نەکرد و ئێستاش ڕقم لە هەموو نێرێکە بە خۆشی خۆشی کرد و ئەڵێ ئەم کتاب تا ئەو کتابەشم نووسی بۆیە کردم بۆی کە بتوانم خەوم بۆ بگەڕێتەوە خۆراکم بۆ بگەڕێتەوە کە چەندە کارێکی قێزەونە ئەم لەش فرۆشیە کە بە خۆشی خۆشی کردوێتی جا ئافرەتێک کە بە خۆشی خۆی تەحملی نەکردبێت دوو ساڵ تەحملی کردووە کە مشتریشی زۆر بەڕێ نەکردوونە لە کاتێکە تحمل نەکردو ئەی چۆن ئافرەتانێک تحملی ئەو هەموو فلیمە ئەو هەموو وێنەیە ئەو هەموو پیاوە شەو و ڕۆژ والحاصل بەڕاستی بەداخ و زوڵمە پێیان بڵێن لەشفرۆش بڵێن لەش بە کۆیلە کراو کۆیلەی ئەم سەردەمە ئافرەتە داماوەکانە بەداخەوە کە نە کەڵکی هاوسەرگیریان ماوە نە کەڵکی دایکاتیان ماوە و نە کەڵکی مێینەتیان ماوە و نە کەڵکی نێو کۆمەڵگاشان ماوە بەڕاستی بەداخەوە بە ناوی ئازادی و مافی ئافرەتیشەوە تەواو ئەم ڕەگەزیان لە ناو برکە ئەم ڕەگەز لە ناوچوو یاین تەواو کۆمەلگا بەرەو هەڵدێر ئەڕوات بۆش بینی ئێستاکە بەداخەوە غەمی هەرە گەورەی کۆمەڵ ناسەکان دەرو ناسەکان ئابووری ناسەکان بۆ داهاتوشدا ئەوەیە کە دایک نەمەکە دایک نەمە یای کۆمەلگا بەرەو لە ناوچون چوو ئەگە بەڕاستی مرۆڤاتی بەخۆی دانێتەوە ئەم سیستەمە نەگۆڕێت مرۆڤایەتی بەرەو هەڵدێرێکی یەکجار گەورە ئەڕوات لە ڕووی ئەخڵاقی و لە ڕووی نەمانی خێزان و تاک و کۆمەڵگاوە. بەڵێ وەڵاهی مادام ئاخر ئامۆژگاریم بۆ خوشک برا بەڕێزەکانە ئەوەی جوێ لە منە ئەوەی کە بێ ئیمانەوەی کە ئیماندارە هەر کەسێک مرۆڤ دۆست بێت با یەکەمی شت تەلەفیزۆنی ماڵەوە بکوژێننەوە وەڵاهی ئەوەی لە تەلەفزۆن نیشان ئەدرێ ئەگەر موسەسەلات ئەگەر هەواڵە ئابووریەکانە ئەگەر هەواڵە سیاسیەکانە ئەگەر ئەفلام کارتۆنە هەر هەمووی دروست کراوە بۆ هەڵتەکاندنی خێزان بۆ نەمانی گفتوگۆ بۆ نەمانی خۆشەویستی لە نێوان ژن و مێردە بۆیە بە قسەی باق و بریقی ئەو ماف و ڕێکخرا و ئەو شتانە باوەڕ مەکەن ئەگەر دینداری دەست بە دینەکەتەوە بگرە ئەگەر بێدنیشەوە بێگومان هەر خێزاندارن جنی یعنی ئەوە بە بێگومان نابێ ئینسانە ئیماندار بێتن و خێزاندار بێ و زۆ زۆر ئاکەمە زۆر ئاستەمە هەش بێت کاتیە بۆیە داواتان لە یەکەم کە بە قسەی باق و برقی ڕێکخراوەکان باوەڕمەکەن و بەو مافانەش هەڵمەخڵەتێن ڕاستە مافەیە بەڵام کە باسم کرد ئەو پلاستەرانە دەرمانی تۆ عنی برینی تۆ تیمار ناکات ئەو کێشانە هەر مەوجودن شاڵتەر و خاڵنەی داڵدانی ئافرەتان تەنها وەرتەگرێت کە لێت قەومە کە لێشت قەومە تەواو ئیتر بەس ئەوەندە بداڵێ ژنی مردەکە لێک جیا ببنەوە خلاص وارکەس لە ماڵی خۆیەتی کە ئایلەش لێ تێکچوو ئەو کاتە کێشە دەرونی و خێزانی و و ئەخلاقی و وە پەروەردەی منداڵەکان سەرهەڵەدات بۆیە دەست بە خێزانەکانتانەوە بگرن م ڕۆژانە لەگەڵ یەکا دابنیشن ئیحتڕامی یەکتر بگرن دەست بە دینتانەوە بگرن چونکە دین هەموو شتێکتان بۆ فەراهەم دێنێت دەرونێکی ئاسودە خێزانێکی تۆکمە و کۆمەڵگایەکی سەقامگیرتان و منداڵێکی باشتان بۆ بەرهەم دێنێت چونکە واتان لێکات کە منداڵەکانیش بەیانی چاوتان لێ بکەنەوە و بەخێوتان بکەن ئەجینا بێگومان کە باسمان کرد وەکو ئەو منداڵانەی کە باسمان کرد ماڵەوە بەجێ دێڵن و و پیاویش تێکەچێ و ژنیش تێکەچێ و شیرازەی خێزان هەڵ ئەوەشێتەوە، کەواتە باشترین شت ئەوەیە کە دەست بە دینتانەوە بگرن و و ئاگاداری داب و نەریتە کۆمەڵایەتی کوردەوارەکانی خۆشمان بن کە بەڕاستی هەڵقوڵاوی ئاینی پیرۆزی ئیسلامە کە ئەمەش یەکێکە لە دەستکەوتە مێژووی و جوانێکان بۆیە ئەبێ بەڕاستی ئەمەش فەرامۆش نەکەین و دەستی پێوە بگرین بۆی کە بە ئاسوودە بژین لە دونیا و لە قیامەت. بەڵێ. ئەگەر دەقێکم پێ بدەی بۆ وەڵامی ئەو بەڕێزانە بەڵێ بەڵێ گوتم ئەگەر دەقێکم پێ بدەی بۆ وەڵامی ئەو بەڕێزانە تەبعەن ڕێز و احترام هەیە بۆ خۆشەویستانە حتمن بێگومان ئەگەر ئاگیان لەو مۆزوعەکە بێت ئەو قسانە ناکەن کاڵی سیستەمە سیستەمی نوێی جیهانی ئێمە ناڵێن سیستەمی نوێی ئەوروپی بەتەنیا ئەو سیستەمە جیهانی کە باسەکەین پەیوەستە بە بە هەولێر و بەسلمانی بە دهۆکتەوە پەیوەستە بە سعودیاو بە ئیماڕاتەوە، پەیوەستە بە سۆماڵ و بە سودانتەوە، پەیوەستە بە یابانت و بە سینتەوە و بە ئەوڕوپا و بە ئەمەریکاتەوە. ئەمە کە ئەڵێن کە ئەوڕوپا، ئەمەریکا خۆی کردتە بە کوێخای وڵاتان، ئەبێ هەمان یاسا، هەمان ڕێکخراو ئیش بکات لە وێندەرێدا. بۆیەشە ئەو کێشانەی کە ئێستا لە ئەوڕوپادا هەیە، لە کوردستانیش بە هەمان شێوە ئێستا هەیە. کە دەروونناسەکان و کۆمەڵناسەکان ڕۆژگای تاوارە فەقیرانە ناڵە ناڵێتیان بەدەست کێشە خێزانییەکان و دەروونییەکان و خۆکوشتن و خۆسوتانەوە. بۆ؟ چونکە هەمان سیستەم پەیڕەو ئەکرێت ئەو با بڵێ ئەمریکا ئەو معسکەری مەخابەڕاتی ڕێستەورانتەکانی کەلوپەلەکانی سیستەمەکەی دیموکراسیەکەی کتێبی مافی مرۆڤەکەی کە سەپاندی بەسەر ئەوروپا و بەسەر ئەمریکا بەسەر یاباندا سەپاندیشتی بەسەر عێراق و بەسەر سعودیاشدا بۆیە شەبینی ئەو لەیالی شەوانەی کە لە دوبەی و لە سعودیا هەیە لە مەدینەش هەیە ئێستا هەمووی پڕ کردووە هەموو کێشە خێزانەکان و ئەخلاقیانە هەموو یەکە کە باسم کردو چێشەی هەولێر و سلێمانی لەگەڵ نیویۆرک و فرانکفۆرد هەموو یەک هەموو یەک سیستەمە یەک ئامانجە یەک دینە یەک پەیڕەوە یەک کتێبە کتێبی مافی مرۆڤ دینی ئەلمانیت و ڕێکخراوەکانی ڕێکخراوە نێو دەوڵەتەکان حکمی دنیاکە نەک شریعەتی ئیسلام نە شریعەتی شیعە نە شریعەتی سنە نە شریعەتی مەسیحی و کەنیسا هیچ حکم ناکەەوە هەیە با لە مەدانە هەیە بەڵام ئیشی پێ ناکرێت ڕێکخراوە جیهانیەکان زاڵترن بەسەر دەستورەکانی وڵاتیشا بۆیەشا بینی لە کوردستان لە هەولێریشە بە هەمان شێو لە سلێمانشە ئەو کێشە خێزانی و ئەخلاقی و پەروەردانە ڕۆژ بە ڕۆژ لە هەڵکشاندانە بۆ بۆ بچێ سعودیاش هەمان کێشەیە بچی هەولێر و سلێمانش هەمان کێشەیە چونکە هەموو یەک دینە بە هەر دیعاە بکەن بڵێ ئێمە دینی ئیسلام و شریعەت و فلان و فیسار لە قانون یاسا ئێمەدا بەرجەستەیە بەڵام بەرجەستەیە بەڵام بەرفەرمان نیە ئیشی پێ ناکرێت یاخود بیشی پێ بکرێت سیستەمەکە زاڵترە بەسەر ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکان زاڵترن بەسەر یاسایەکانی سعودیا و عێراق و کوردستانیشت و دەستوری ئەڵمانیا و ئێسکەندەنافیش بە هەمان شێوە